Nieft dem Staat gëtt et nach eppes, wat den eigentleche Staat am Staat ass, dat ass de Schäfferot vun der Stad Lëtzebuerg. Bei der ADR, do ass een, dee lauschtert op Moskau, déi aner lauschteren elo op Washington, bei Haaptsaach riets a Fascho. De Luc Frieden e bëssen op d'Säit geholl an ech hunn him gesot, Som, dat, wat s du do gesot hues, dat stëmmt net. Glauditsch. Voilà, David, dat ass eng Zäitchen hier, datt mer dee leschte Podcast opgeholl hunn. Dat ass awer ee vun eise Virsätz am neie Joer, fir dat elo erëm méi reegelméisseg ze maachen a fir e bësse, esou wéi mer och opgehalen hunn, fir méi verdéift op eenzel Sujeten anzegoen. Mee dës Kéier hu mer eis geduet, et si vill Saache geschitt an deem leschte Joer, komm mer kucken enker kuerz, dorobber zeréck an erzielen e bësse sou wat d'Behind the scenes sinn an der an der Chamber vun deene grousse vun deene grousse Fakten. An ech menge wann een no hanne kuckt, soll ee vläit vir ufänken. Dat lescht wat mer erlieft hunn, dat war den Ajosch Patt vun der Chamber, wou d'Chamber, d'Deputéierten an de Staatsrot an d'Mataarbechter an verschidden Eminenzen invitéiert huet, wou dann de President, de Claude Wiseler, eng Ried gehalen hunn. An do hu mer awer eppes ganz lëschteg, bisares misse feststellen. David, kanns eis eppes zielen? Jo, ënnert den Invitéen, do waren awer eng Rëtsch Botschafter a Botschafterinnen och. An eng Botschafterin ass immens staark opgefall, et war schwéier, si net ze gesinn. Ëmmerhin déi éischt Weltmuecht, dat war d'Madame Stacey Feinberg, déi nei US-Botschafterin vum Trump, also vun den USA. A si war wierklech do ganz, ganz, ganz hektesch, ganz touchy mat ville Leit. Net mat eis op jidd Fall. Ech hu versicht mol hir aus dem Wee ze goen. Erfollegräich. Erfollegräich. Anerer haten awer deen anere Reflex fir wierklech, fir wierklech op si duerzegoen. Et däerf een net vergiessen, d'Madame Feinberg ass jo u sech keng Diplomatin, si ass Milliardärin a Fils de, Fille de Milliardaire. An den USA ass et esou, datt ee sech quasi e Botschafterposte keeft, wann ee grouss Done gemaach huet un deen, dee gewonnen huet, an dat war de Fall. Si ass eng total MAGA-Unhängerin an elo ass se zu Lëtzebuerg. A si ass e bësse bekannt ginn, well se am Senat, wou se huet misst confirméieren, gesot huet, si giff d'Lëtzebuerger emol beléieren, datt China e béist Land wier a mir wéissten net, wat mer géinge maachen. Soit. Lo ass si do, mee si ass wierklech mager, mager, mager. Si huet sech och gefreet iwwer d'Aktioun géint de Venezuela an si freet sech och, wann eppes géint Kuba geschitt, etc. Also ganz schlëmm, karikatural bal, hein, et ass wierklech eng Karikatur. A ween war, wollt onbedéngt mat där Fra schwätzen, dat war natierlech d'ADR, hein. An dann, do zirkuléiert och eng Foto, den Tom Weidig, den Dan Hardy, déi do wierklech e ganz flott Gespréich haten mat där Fra, ech weess net wouriwwer, well de Problem ass bei der adr, do ass een dee lauschtert op Moskau, déi aner lauschteren elo op Washington, bon haaptsaach riets a Fascho, da lauschteren se op si. Mee Jeanne, dat fir Leit déi sech als grouss Patrioten esou duerstellen, esou enger Botschafterin nozelafen, déi territorial Souveraineté, vun engem Land deen territorial Souveränitéit vun der Europäescher Unioun oder vun engem Member vun der Europäescher Unioun, a Fro stellt an iwwerhaapt eis guer net méi frëndlech gesënnt ass u sech. Si si jo net méi eis Frënn, dat ass ganz kloer. D'amerikanescht Vollek sécherlech an déi, déi sech géint den Trump wieren, bestëmmt. Mee ech mengen, déi Regierung ass ganz einfach eng ultrareaktionär, faschistoid Regierung. An d'ADR dackelt deenen no. Also déi Schläimspur, ech weess net, d'Botzpersonal hat wahrscheinlech immens vill, immens vill Aarbecht, fir der ADR-Schlämmspur, déi ADR-Schlämmspur do wech ze kréien. Jo, ech mengen dat och. An d'ADR ass jo an engem ganz komeschen Entwécklungspad ënnerwee. Op der enger Säit kuschen a schläimen se bäi faschistoide Regierunge wéi Russland an den USA ënnert dem Trump. An op der aner Säit hu se awer och nei Feinden entdeckt a fannen, datt Leit, déi wëssenschaftlech Analyse maachen, Vëlkerrechtler, datt dat, datt dat bemol net méi hir Frënn sinn an datt dat Leit sinn, déi iwwerhaapt keng Anung hätten an déi parteiesch wieren. Ech mengen, de Problem ass d'ADR. Si hu Problemer mat Experten, well si der selwer keng hunn wahrscheinlech, oder do waren zwee Interviewen um rtl, ee mat engem, mat engem Chercheur vun der Uni Lëtzebuerg, dee schafft op der Uni Lëtzebuerg, dee vertrëtt eng Positioun, déi mol net onbedéngt meng ass, oder ech weess net, ech hunn nogelauschtert, dass gëtt direkt als ganz lénk duergestallt, a mengen Aen war et éischter mëtt-lénks, mee egal. An de Mann, bon, egal, et ass e Politolog, wann ech dat richteg verstan hunn, deen huet eng Appréciatioun zu deem, wat am gaangen ass ze geschéien mat den USA par rapport zur Europäescher Unioun, an dat geet Der adr guer net, well et ass keng Lobhudelei op den Trump, ganz einfach. An da gëtt deen Expert als net neutral duergestallt. An dat ass ëmmer dat, wat de Keup, de Fred Keup ëmmer seet, muss jiddereen ëmmer neutral sinn. Dat gëtt et net, dat versteet hie jo net. Mee trotzdeem, et ass e Wëssenschaftler an e schafft fir eng Uni. Wou soll een da soss siche goen? D'selwecht mam Michel Irpeldeng, deen och viru Kuerzem e längeren Interview ginn huet op rtl. och iwwert d'internationaalt Recht, an dee gëtt och als net neutral ugesinn, well politesch ze lénk. Mam Michel Erpelding, dee schafft fir de Max-Planck-Institut zu Frankfurt. Ech weess net, ob si extra Ultragauchiste siche ginn. De Michel Erpelding huet seng politesch Meenungen, déi en huet, mee en huet dee Poste krut op. Grond vun enger wëssenschaftlecher Expertise, déi en huet, mat engem Doktorat. Grond vun senger Kompetenz. Voilà, ganz einfach. An natierlech ginn et ëmmer och ënnert Vëlkerrechtler heiansdo divergent Meenungen, wéi a ganz villen Disziplinnen. Just do, et gi bal keng Vëlkerrechtler, déi soen, datt dat, wat d'USA gemaach huet, legal wier. Ech hu bis elo nach keen héieren, d'ailleurs. Mee vläit kann de Fred Keup jo eis en Expert aus senger Fraktioun schécken.
Bah, nieft den extrem Rietsen hu mer awer och den extreme Liberalismus erlieft. Jo, an et ass d'Fro, well mir waren elo um Neijooschpatt, do ware vill Deputéierten, fir d'éischte Kéier emol all d'Deputéierten agelueden, mee ech soen Deputéierten, soll ech net éischter Clienten soen, well anscheinend si mir jo och Clienten, souguer am Plenum si mer weiderhin Clienten. Genau, normalerweis, mir hunn ëmmer geduet, mär wiere Gewieltener a Gewieltener vum Vollek opgrond vun demokratesche Wahlen. Mee effektiv, Enn Dezember bäi der Debatt ronderëm d'Ëffnungszäiten an d'Sonndesaarbecht ass bemol eng Deputéiert vun der DP, déi net d'Deputéierten als Gewielten ugeschwat huet, mee als léif Clienten. Déi Deputéiert, dat ass d'Corinne Cahen. Si ass selwer Propriétaire vun engem Kleedergeschäft oder engem Schonggeschäft, fir et genau ze soen. A si huet reng aus der Perspektiv vun hiren Intérêten geschwat, dat heescht aus der Perspektiv vum Patronat. An do stellt sech fir eis déi Fro, déi déi eigentlech zanter 10, 15, 20 Joer ëmmer erëm opkomm, dat ass d'Fro vun den Duebelmandater, d'Fro vun deene verschiddenen Intérêten, déi Deputéierten hunn. An dësem Fall ass d'Madame Cahen ass Schäffen vun der Stad Lëtzebuerg, se ass Deputéierten a se ass gläichzäiteg Gérante vun engem Schunggeschäft. An, weess de, Maarten, och dat ass och en Deel vun vun deem wat d'lescht Joer esou geschitt ass, datt effektiv mer endlech mol ugefaangen haten eng Diskussioun an der Chamber iwwer Duebelmandater ze féieren an datt en Aarbechtsgrupp gegrënnt ginn, wou all Partei dra vertruede war an déi sollt sech ëm de Statut vum Deputéierte këmmere fir ze kucken, datt. Am Moment ass et esou, datt en Deputéierten huet 20 Stonne Congé politique zegutt. Duerfir soe mir och ëmmer, am Fong si mer en Hobbyparlament, well jiddwereen eigentlech gedoen ass, nieft sengem Mandat als Deputéierten nach en aneren Job unzehuelen, wat natierlech net zur Stäerkt vum Parlament onbedéngt bäidréit. An du ass et zu enger Reform komm, datt d'Buergermeeschtere vu Gemenge vun iwwer 6.000 Euro 40 Stonne Congé politique kritt hunn. An du sinn et awer och Leit an de Majoritéitsfraktioune ginn, déi gesot hunn, mee dann muss awer och en Deputéierte kënnen sech voll a ganz dorobber konzentréieren. An du ass esou ënnert alle Parteie mat ville Widderstänn, awer e Kompromëss probéiert ginn rauszeschaffen, eng éischt Etapp, déi doranner sollt bestoen, datt de Congé politique vun 20 op 40 Stonne sollt an d'Lut gesat ginn. Mer haten insgesamt sechs, siwe Reuniounen, wou, mengen ech, awer mat alle Schwieregkeeten, déi et gi sinn, konstruktiv geschafft ginn ass, datt en Text entstanen, deen an enger leschter Reunioun da sollt ugeholl ginn. An nu kuck un, an där leschter Reunioun platzt dann d'Bomm an eng Partei vun deene 7 an der Chamber refuséiert iwwerhaapt nach weider op där dote, op deem dote Wee ze goen a weider iwwer Duebelmandater ze schwätzen. An rot emol ween et ass, déi Partei? Natierlech, et sinn déi Liberal, et ass d'Demokratesch Partei, déi all Diskussioun an all déi Aarbecht, déi mer awer an der Chamber gemeet hunn, fir de Statut vum Deputéierten e bëssen e Seriö ze ginn, fir dat ze ënnergruewen. Wéi erkläert ee sech dat, datt.
Ech mengen, datt do einfach handfest Interessie stinn. An ech mengen, déi Interessien, dat huet een och. op de Couloire vun der Chamber héieren. Et gëtt nämlech nieft der Chamber an nieft dem Stat gëtt et nach eppes, wat den eigentleche Stat am Stat ass, an dat huet ee ganz staarkt Gefill, dat ass de Schäfferot vun der Stad Lëtzebuerg. An do si lauter Leit dran, déi alleguer duebel Mandater hunn. De gesamte Schäfferot ass an der Chamber vertrueden. Dat si siwe Leit, dat ass méi wéi en Zingtel vun der ganzer Chamber, sëtzen och am Stater Schäfferot. An déi hunn dat iergendwéi an de falschen Hals kritt an hu sech dogéint gewiert.
Propos sech wieren, do huet och ee Minister huet sech laang gewiert, fir net mussen zréckzetrieden, obwuel jiddereen der Meenung war, et géif elo duergoen. Dat war viru Kuerzem elo de Sportsminister. deen awer haaptsächlech awer och normalerweis hätt sollen Aarbechtsminister sinn, voilà, däin fréiere Buergermeeschter d'ailleurs och, deen elo keen Duebelmandat méi huet. Deen huet elo keen Duebelmandat méi, en ass nämlech dann, e gëtt anscheinend elo den Zwanzegste vereedegt, deen da just nach Deputéierten ass, an en ass erstaunlecherweis iwwer eppes gefall, wat säin Dada als Buergermeeschter war, nämlech datt Esch sollt e Sportsmusée kréien. Do muss ech jo soen, enfin, et kann een elo iwwert de Sportsmusée denken, wat ee wëll, ob dat gutt oder net gutt ass. De Problem ass driwwer gefall, well e sech esou mordicus dru gehalen huet, datt en einfach Gesetzer net entsprach huet an datt en d'Marchés-publics-Gesetz am Fong gebrach huet oder amgaang war, et ze briechen, an esou datt csv selwer huet missen de Schlusstréch zéien. Mee d'Ironie bäi deem Ganzen ass, datt wann een op dat lescht Joer zeréckkuckt, an da kënnt engem als alleréischt déi 25.000 Leit an de Kapp, déi op d'Strooss gaange sinn, well se manifestéiert hunn, géint eng Pensiounsreform, mee géint awer och d'Attacke géint d'Kollektivverträg, géint d'Erweiderung vun den Aarbechtszäiten, d'Verschlechterung vun den Aarbechtskonditiounen, an dat war dee selwechte Minister. An 't ass am Fong d'Ironie vun der Geschicht, datt dee Minister, offiziell net iwwert all déi Mësstänn fält, déi en a sengem anere Beräich, nämlech an der Aarbecht, während deem Joer gemeet huet, mee iwwert eppes, wou een am Fong hätt kënnen ausgoen, datt en zumindest doranner awer eng gewëss Kompetenz hätt, nämlech am Sport. Dat ass schonn wierklech ganz bizar. Jo, an dat hat souguer nach souwisou um Enn vum Joer, während der leschter Woch, do hate mer vill Debatten iwwert de Budget an dann awer och nach wichteg Gesetzer, déi mer gestëmmt hunn, nieft der Pensiounsreform och d'Aarbechtszäiten, d'Ëffnungszäiten, d'Sonndesaarbechtszäit et cetera. Bon, alles presséiert. An do huet een och gemierkt, well dat si jo och nach alles Eeër, déi deelweis den Aarbechtsminister geluet huet, An do huet ee gemierkt, och an der Majoritéit, do ware sech net ganz eens. An do ass och nach déi Diskussioun ëm d'Tankstellen opkomm op eemol, wat och u sech nach en Niewen, enfin och nach eng Konsequenz dovunner ass. Jo, also et war jo am Fong e ganze Package, d'Kollektivverträg, d'Pensiounsreform, Ëffnungszäiten ënnert der Woch, Sonndesaarbecht. An Wéi s du scho gesot hues, zum Schluss ass alles ganz séier duerchgeboxt ginn. An et ass esou séier huet et misse goen, datt bäi den Ëffnungszäiten, wou et am Moment eng, oder wou am Ursprungstext eng Dispositioun dra war, datt gesot ginn ass, d'Tankstellen, déi sinn net dovunner betraff, awer just déi Tankstellen, déi op Autobunne sinn. Zu Lëtzebuerg sinn dat der aacht am Ganzen. A fir déi ganze Rescht huet een och d'Reegele vun Ëffnungszäite fir Tankstellen. An dunn ass an allerleschter Ligne droite, dräi Deeg virum Vott, ass du bemol en Amendement vun der Regierung komm, wat gesot huet, jo, et sinn net nëmmen d'Autobunns-Tankstellen, mee et sinn och nach déi Stroossen, dat sinn Europastroossen, wou dann nach eng Kéier 17 weider Tankstellen derbäi komm sinn. An bon, et war vill hin an hier. An bemol ass dann den Dag virdrun engem, deen och en Duebelmandat huet an ee Buergemeeschter ass vun enger vun de Gemengen, dat doten opgefall, deen huet sech schwéier opgereegt doriwwer, well seng Stroossen a seng Tankstellen dovunner betraff sinn. An domadder, dat war de Michel Wolter, de Buergemeeschter vu Käerjeng. An normalerweis, wat d'Rieden ugeet, mär si jo dann ëmmer déi Lescht un der Rei an dann ass et gutt, da kënnt d'Regierung. An do huet dann an dësem Fall dann nach eng Kéier de Michel Wolter vun der csv d'Wuert ergraff. An am Fong just dat widderholl, wat mär virdrun och gesot hunn, datt dat do am Fong net geet, datt een éischtens parlamentaresch net esou schaffe kann, datt dat zweetens guer keng seriö ëffentlech Debatt war, wou déi do gefouert ginn ass, an deen dann probéiert huet, well en awer e Member vun der Majoritéit ass, nach iergendwéi ze soen, Jo, da muss een awer kucken, dat do muss een analyséieren, evaluéieren an hei an dat an dat. Mee et weist awer ganz staark, datt och an der Koalitioun selwer et Widderspréch ginn, datt d'Kommunikatioun an der Koalitioun alles anescht alles anescht wéi gutt ass. Jo.
Jo, à propos Chaos, den Aarbechtsminister ass jo net deen Eenzegen, deen e Monopol huet, wat de Chaos ugeet, mee och d'Gesondheetsministesch, wann een dat sou ka soen, am Kontext vun der Pensiounsreform. Mir haten eng Ufro gemaach bei der Cellule scientifique vun der Chamber, dat ass en Organ vun der Chamber, deen op Ufro vun Deputéierte ka méi profund Recherchë maachen zu engem Sujet. An do wollte mer dann eeben och Zuele kréie vun der Inspection générale de la sécurité sociale. an do war et e bësse méi komplizéiert ginn. Bon, kanns vläicht. Jo, also ech mengen, du hues mam Chaos ugefaangen. De Chef vun de Chaostage ass sécherlech de Luc Frieden, well en hat scho ugekënnegt, datt e wéilt d'Liewensaarbechtszäit verlängeren. Dat heescht, datt d'Leit vill méi spéit eréischt dierften an d'Pensioun goen. Dorops hin ass scho déi ganz Diskussioun lassgaangen. An dorops hin hu mär geduet, mee Mee mär stellen dann einfach mol d'Fro, well déi do ginn et Etüden am Ausland, wéi d'Liewenserwaardung sech entwéckelt huet an deene leschte Jore pro sozio-professioneller Kategorie. Well et ginn Etüden am Ausland, déi ganz kloer soen, wann een eng, wann een zum Botzpersonal gehéiert, déi während Joren, Joerzingten toxesche Stoffer ausgesat sinn, dann huet een eng manner grouss Liewenserwaardung wéi zum Beispill een, deen e Liewe laang um Büro geschafft huet. An där Beispiller ginn et der vill. Dat heescht, an der ganzer Diskussioun ronderëm Verlängerung vun der Liewensaarbechtszäit, manner laang an der Pensioun sinn, ass dat awer eng Dimensioun, déi, mengen ech, oder wou mär gemengt hunn, datt dat immens wichteg wier. An zu Lëtzebuerg ginn et keng Zuelen doriwwer. Dofir hu mer d'Cellule scientifique beoptraagt. Hei kënnt Är, wann ech gelift, esou eng Analys maachen. Mär hu virun. annerhallwem Joer gefrot. An d'Diskussioun, d'Pensiounsreform ass weidergaang, weidergaang. Mir hunn ëmmer erëm nogefrot, So, a wéi ass et? An et ass, Jo, oh, Schwieregkeeten hei, Schwieregkeeten do. Bis dann effektiv am Dezember sollt d'Gesetz gestëmmt ginn, Enn November, ugangs Dezember ass et scho ginn. Ech hu mech, meng ech, zimlech opgefouert, och an der Chamberverwaltung, bis dann du effektiv d'Eeterblos geplatzt ass an d'Chamberverwaltung vun der, also, D'Cellule scientifique seet, Jo, mär kréie keng Donnéeë vun der IGSS, dat ass déi Instanz, déi all vun der Sécurité sociale, déi alleguer d'Donnéeën huet. Dorops hin ass en zimlechen heftege Mailaustausch tëschent deenen zwou Verwaltungen entstanen. wou ech och hu kënne liesen, an am Fong geet et just drëm, datt eng Verwaltung där aner wëllt Schold ginn, enfin, et geet mir och elo net drëm erauszefannen, wien elo definitiv Schold ass, mee de Punkt ass einfach, annerhalleft Joer no där Demande hu mer nach ëmmer iwwerhaapt keng Donnéeën. An dorops hin hunn ech dann einfach d'Initiativ ergraff an eng Motioun hu mer deposéiert, déi d'Regierung ganz kloer opfuerdert, esou Donnéeën zur Verfügung ze stellen. Do ass et och erëm hin an hier gaangen. Do ass da gesot ginn, Dach, dach, mir maachen dat elo direkt an et geschitt elo direkt. Bon, d'Motioun ass deposéiert, se ass net ofgestëmmt ginn, mee an der Presidentekonferenz verwise ginn. A lo bemol, nodeem de Risk do war, datt alles ëffentlech gétt, lo geet alles ganz séier. Elo sinn d'Donnéeën do, elo sinn déi zwou Verwaltungen am Gaang mateneen ze schaffen. Dat heescht, wann een e bëssen Drock mécht an och e bëssen d'Ëffentlechkeet oder alleng mat der Ëffentlechkeet rot, kënne Saache scho virugoen. Mat e bëssen Drock vläicht och nach, dat ass och nach eng Nowéi vun der Pensiounsreform, géint déi mir natierlech och waren, och an hirer ofgeschwächtener Form, Et ass alles net esou evident an dat huet ee kënne gesi kommen an elo ass dat och an d'Ëffentlechkeet komm, datt dat e risege Duerchernee gëtt, och fir d'Knap. Do hu mir och scho reagéiert, du och gëschter.
Also datt et war eng, wat also am Ufank ass scho gesot ginn, d'Leit solle fënnef Joer méi laang schaffen, Duerch de Widderstand vun de Gewerkschaften ass dann aus deene 5 Joer finalement 8 Méint ginn. An och net 8 Méint fir jiddwereen, mee just 8 Méint fir en Deel vun de Leit ab 60 Joer. Dat heescht, et kann ee lo net méi, dat wat d'Idee, net méi mat 60 Joer an d'Pensioun goen, mee mat 60 Joer an Aacht Méint. An ech hu mer schonn d'ganz Zäit d'Fro gestallt, mee wéi wëllen se dat maachen? Ech kennen e bëssen den Code de la sécurité sociale. Dat ass technesch, mengen ech, immens schwéier ëmzesetzen, hunn ech mer geduet. An ech hu gewaart, bis dann endlech en Text géif kommen. An ech hunn deen Text gelies an ech hu gesot, bei mär geduet, mee dat, dat geet iwwerhaapt net op, dat wat do dra steet. Dat, dat, éischtens bréngt et näischt an zweetens ass et widderspréchlech zu deem, wat si selwer gesot hunn. Ech hunn dat an der Chamberkommissioun gesot, ech hunn dat an der Chamberplenière gesot. An d'Ministesch huet ëmmer gesot, Nee, nee, nee, dat ass alles ganz kloer, dat leeft alles wonnerbar. Bis dann elo erauskomm ass, datt d'Pensiounskeess selwer, also d'Knap, d'Hänn iwwer dem Kapp zesummeschloen, se ginn iwwerhaapt net eens, se soen, dat do ass eng Méiaarbecht, datt mär 100 weider Leit mussen astellen, an d'Fro ass, wou gi se déi 100 Leit elo ganz séier sichen, fir kënnen iwwerhaapt déi Pensiounsreform do ëmzesetzen. An d'Kiischt um Kuch, Déi ganz Pensiounsreform ass gemeet ginn, well gesot ginn ass, oh, d'Reserve ginn iergendwann eng Kéier nemme duer. Just déi 100 weider Leit, déi gi lo exklusiv vun de Cotisatioune vun de Leit bezuelt, also aus der Reserve, aus de Cotisatioune bezuelt an net vum Staat, esou wéi mir dat ëmmer gefuerdert hunn. Dat heescht, dass eng absolut kontraproduktiv Pensiounsreform a mer wäerten an den nächste Wochen a Méint, an all déi Leit, déi betraff sinn, nach vill Schwieregkeete kréien. Mme David, Mer waren virdrun ganz kuerz bäi der internationaler Politik an den Tendenzen, déi mer do gesinn hunn. Een anere grousse Sujet d'lescht Joer, dat ass awer deen ominéise Mercosur-Accord, also e Fräihandelsaccord mat enger ganzer Rëtsch südamerikanesche Länner. Iwwerall an Europa protestéieren d'Leit, virun allem d'Baueren, souwuel zu Lëtzebuerg, also souwuel zu Lëtzebuerg wéi an anere Länner, mä awer och a Südamerika protestéieren d'Leit dogéint. An dat war och d'Diskussioun an enger Kommissiounssëtzung. An do hues du och missen eng ganz komesch Erfarung maachen, ne? Jo, jo, jo.
War u sech net déi éischte Kéier, wou een e bëssen esou eng ähnlech Erfahrung mécht, mee soit. Et ass also, et ass deen Accord tëscht dem Mercosur an der Europäescher Unioun gëtt natierlech net vun der, vun der Landwirtschaftsministesch gefouer, also gedroen, pardon. Et ass net de Landwirtschaftsministère, deen den Accord tëscht dem Mercosur an der Europäescher Unioun als Dossier huet. Bon, mee egal, et geet jo haaptsächlech ëm Landwirtschaft. An do ass et relativ erstaunlech ze gesinn, datt, wann d'Landwirtschaftsministesch selwer seet, Si giff déi faméis Schutzmoossnamen fir europäesch Baueren net richteg kennen, si wier do net richteg am Bild, mee si hätt den Handelskommissar vun der Europäescher Unioun gefrot an heen hätt gesot, et ass alles an der Rei, do ginn et der. Ah, dann ass et och nach hei, dann ass et gutt. Dann misst dat jo scho bal esou sinn. Ech, ech gleewen net u esou engem Niveau vun Naivetéit. Ech, ech, ech verstinn dat nach ëmmer net, well d'Madamm Hansen ass awer, kennt sech ganz gutt aus a landwirtschaftlech Froen, dat ass souguer hire Beruff gewiescht als Direktesch vun der Akerbauschoul oder esou, mee vläit net esou richteg an Handelsfroen, well dorëms geet et jo och. Mee trotzdem, ech war ganz erstaunt. Ech war net deen Eenzegen, an ech mengen, do ginn et och innerhalb vun de Reie vun der csv an vun der DP ginn et immens vill kritesch Stëmme par rapport zum Mercosur. Dat däerf een net, au Mercosur-Accord. Si sinn do wierklech an enger, si hunn do e grouse Problem. Ech hat eng ähnlech Erfahrung gemaach eng Kéier och an enger gréisserer Jointe, wou och den Ausseministère dobäi war an och Diplomaten, déi eppes domadder ze dinn hunn. An wann ee si Freed, Majo, wéi gesäit dat dann, mir si konfrontéiert mat de Problemer zum Beispill och wat de Klima ugeet, well dat heescht, datt méi grouss Flächen ofgeholzt ginn, zum Beispill a Brasilien am Amazonas, fir Rëndvéier do weiden ze loossen et cetera. Do sinn och indigène Vëlleker, déi mussen déi. déi musse fortgoen an do ginn et och Klengbaueren, déi och expropriéiert ginn, enfin, soit, op eng plus ou moins legal Aart a Weis, meeschtens op eng esouguer illegal Aart a Weis, soit. Dat ass e ganze Komplex. Wéi kann ee sécher sinn, datt dat Fleesch, wat heihinner kënnt, och nach gewësse Krittären entsprécht an esou weider? An da soen se, Jo, mee dat steet dran, datt Mënscherechter protegéiert ginn, datt Rücksicht geholl gëtt op d'Mënscherechter, Rücksicht geholl gëtt op de Klima. Dat steet just do esou op Pabeier. Mee éischt eng Kéier muss et konkret sinn, zemools wann duerno eng Certificatioun drop ass. Déi Certificatioun, stëmmt déi och nach? Dass, a wann ee, wann ech och mat Leit schwätzen, well ech kenne mech jo elo net aus an der Landwirtschaft, mee ech schwätzen heiansdo och mat Leit, och an der Chamber, déi sech besser auskennen, well et hire Beruff ass an déi Wann de Mikro net un ass, soen, jo, d'Fro ass net schlecht, David, jo, et ass komplizéiert, si si guer net frou doriwwer. Et ass, u sech ass keen fir den, fir deen Accord, ausser déi Groussgrondbesëtzer a Latäinamerika an d'Autosindustrie an Däitschland wahrscheinlech och. Voilà. An d'Lëtzebuerger Regierung, déi verpennt dat Ganz. Well, et muss een awer soen, mir hätte kéinten dogéint sinn, Frankräich ass weiderhin dogéint, Polen ass dogéint, Ungarn ass dogéint, Italien war laang dogéint, etc. Et sinn awer nach aner Länner gewiescht, déi dogéint sinn. Ok, an jo, bon, et ginn och Erfolleg a gutt Nouvellen, déi och mat eis ze dinn hunn, mat déi Lénk ze dinn hunn. Du bass d'ailleurs elo Rapporteur vun eiser Proposition de modification constitutionnelle, fir datt d'Ofdreiwung an d'Verfassung kënnt als Recht oder als Fräiheet. Dat ass eng Diskussioun an et ass elo nach e bësse weidergaangen. Jo, also dat Ganzt ass am Fong lassgaangen, wéi, also mir haten d'Proposition eragereecht, schonn virlescht Joer, an du kuerz virun der Summervakanz kënnt dann den Avis vum Statsrot, an de Statsrot seet, Mär gesinn iwwerhaapt keen Awand, Där kënnt dat roueg maachen, dat do. ass an enger Lignée vu Politik vun Emanzipatioun, déi eist Land och schonn zënter Joerzingten am Fong am Gaang ass, dofir éischter e Feu vert vum Staatsrot. An ab deem Moment waren natierlech d'Majoritéitsparteie gefuerdert, sou, Wéi positionéieren si sech? An ech muss soen, hir Positionnement war eppes ganz Bizares. Si hunn am Fong gesot, si mer averstanen, mee mer mussen, mer kënnen deene Lénken dat do elo net gönnen, datt si als kleng Oppositionspartei einfach esou kënnen d'Verfassung an engem positive Sënn veränneren. Duerfir féiere mer eng Diskussioun, déi am Fong keng ass. Si hunn nämlech gesot, Jo, et wier falsch, wann een dat gifft als Recht op Ofdreiwung an d'Verfassung schreiwen. Si hätte léiwer, datt et eng Fräiheet wier, fir ofzedreiwen, déi misst drakommen. An et ass eng Debatt, déi mer och schonn e bësse kennen. Déi selwecht Debatt ass a Frankräich gefouert gi ronderëm déi zwee Begrëffer. An och do war et esou, datt d'Droite onbedéngt wollt aus dem Begrëff droit eng Liberté maachen. An duerfir waren mer och e bësse preparéiert schonn op déi Debatt, déi géif duerkommen. An och de franséische Conseil d'État huet gesot, Mee Fräiheet oder Recht, dat ass Speck a Schwéngefleesch. Ee vun de Käpp vun der neier Verfassung, de Paul-Henri Meyers, deen CSV-Deputéierte war, huet och gesot, Mee ouni Fräiheet kee Recht an ouni Recht keng Fräiheet. Dat heescht, Der kënnt et nennen, wéi Der wëllt, dat ass eng semantesch Feinheet, mee et bedeit en matière constitutionnelle strictement dat selwecht. Fir dat dann awer duerchzeboxen, hu se missen eppes maachen an der Form vum Luc Frieden, andeem se nämlech gesot hunn, dat wat mär géife fuerderen, dat wier total geckeg, nämlech mär giffen en absolut Recht froen. An dat absolut Recht, dat wier ganz geféierlech, well da giff et keng Gewëssensfräiheet méi ginn. An nee, nee, nee, duerfir si déi raisonnabel, géifen déi raisonnabel csv, si giffen déi béis Lénk andämmen, andeem se dann aus deem Recht eng Fräiheet maachen. Dat ass natierlech absolute Quatsch gewiescht, well mär hunn am Kapitel vun den ëffentleche Fräiheet d'Recht wëllen instauréieren. An deem Kapitel ginn et vill Rechter, ginn et vill Fräiheeten a se hunn alleguer dee selwechte Stellewäert. An war eng kleng Anekdot, datt ech zu Stroossbuerg op der REEL invitéiert war vun der Studentenorganisatioun ACEL, déi do eng Debatt iwwer d'Pensiounsreform gefouert haten an op Där Reel war dann och de Luc Frieden. An hunn ech dann mer de Luc Frieden bëssen op d'Säit geholl, also wat heescht hei op d'Säit geholl, ech hunn e gefrot, kënne mer eng Kéier driwwer schwätzen? An ech hunn him gesot, so, dat wat s du do gesot hues, dat stëmmt net. Mär fuerdere keen absolut Recht, dat iwwer allen anere Rechter an eiser Verfassung géif stoen. Ech fannen dat net gutt, datt s dat esou duerstells an der Ëffentlechkeet. An du sot hee mär plus ou moins, jo, dat misst awer esou sinn, si als csv, fir kënnen dat mat ze droe missten awer kënnen och intern dat politesch esou verkafen, datt si eis eppes Grousses ofgerongen hätten. Dat heescht, a Wierklechkeet ass et näischt anescht wéi e politescht Manöver, taktescht Manöver gewiescht, e politescht Spillchen. An bon, mär stinn iwwert deene Spillecher. Dat wat entscheedend ass, datt elo endlech Lëtzebuerg dat zweet Land an Europa ass, nieft Frankräich, wat d'Selbstbestëmmungsrecht vun der Fra iwwert hiren eegene Kierper an der Verfassung stoen huet. Voilà, an dann hu mer awer, Zu Lëtzebuerg ass natierlech ee grousse Sujet iwwert déi lescht Joren, dat war ëmmer erëm de Logement. Mir hu elo en, zënter zwee Joer, neie Minister, de Claude Meisch, deen nieft der Educatioun, déi e virdru schonn hat, dann elo och Logementsminister ass. An de Claude Meisch ass natierlech mat engem grouse Problem konfrontéiert. An et ginn ëmmer méi Etüden an Analysen, déi gemeet ginn iwwert d'Situatioun vum Logement zu Lëtzebuerg, notamment och iwwert d'Situatioun vun de Locatairen. An du hues do eng Initiativ geholl an hien huet och do komesch reagéiert. Jo,
dat si wierklech Momenter, wou ee sech wierklech freet, ob se dat eescht huelen oder ob et awer net eng besser Iddi wier, wann een zwee déck Ministèren oder zwee wichteg Ministèren huet wéi d'Educatioun an de Logement, ob een dat wierklech muss esou handelen. Den Déngens ass, datt d'Uni hat eng Etüd rausbruet, wou et ëm d'Liewenskonditioune vun de Locataire geet. Also all déi Problemer, déi ee kann hunn, eben wann ee Locataire ass oder Locataire war, wéi zum Beispill Waasserschied, an datt dat alles verschimmelt, an datt dat e reelle Problem gëtt fir d'Gesondheet. Dat ass e Beispill ënnert anerem. An da freet een no beim Propriétaire, fir datt en derhannert geet, an et geschitt näischt. An et geschitt näischt iwwer Wochen, iwwer Méint, Mir hunn de Problem da jo och an eiser Sensibilitéit, an eise Büroen do, wou et och zënter Méint net funktionéiert. Voilà, an nach ganz aner Problemer. Déi ginn all och opgelëscht. A mir duechten, bon, dat wier jo interessant, mol eng Logementskommissioun anzeberuffen an ze froen, datt se aberuff gëtt, fir datt de Minister, Dat war den Intitulé vun eiser Ufro, net d'Presentatioun vun der Etüd, mee datt de Minister seet, wat fir eng Konsequenzen heen aus dëser Etüd hëlt. Wat ass geschitt? De Minister war net do. D'Chercheuren oder d'Chercheuse an deem Fall huet eng Presentatioun gemaach vun där Etüd, déi awer schonn e puer Méint al war. Ganz an der Rei, dat ass och ok. Mee de Problem ass, do ware just d'Beamte vum Logementsministère do. Ech hu mech och e bëssen opgereegt, dass keng Reaktioun komm, och net vum President vun der Logementskommissioun, dee warscheinlech net wosst, datt de Minister ageluede war, obwuel et den Intitulé war. Ech krut keng Äntwert. Ech krut ni eng Äntwert. Dat ass sou gemaach ginn. Ech hu mech e bëssen opgereegt, well de Problem ass jo och deen, Ech ka jo net politesch diskutéiere mat enger Beamtin vum Logementsministère. Si mécht jo och net Politik. Dat heescht, dat war einfach esou fir d'Kaz. An et ass wierklech, bis elo ass nach ni iergendwéi richteg diskutéiert ginn doriwwer. Ech weess nach ëmmer net, wat de Logementsminister, et weess nach keen, wat de Logementsminister fir reell konkret Mesuren oder Schlëss zitt aus dëser Etude, wat een do alles kéint ënnerhuelen. Et war schonn e bëssen, e bëssen erstaunlech. An et gëtt jo ëmmer méi problematesch. Bon, ech brauch net erëm drop anzegoen, wéi schlëmm d'Situatioun um Wunnengsmaart ass. Mir kenne se all. A wéi all Deputéierten, ech mengen, all Deputéierte gëtt reegelméisseg, ugeschriwwen, ugeru, kritt ugeruff vu Leit, vu Bierger, déi e Problem hunn, heiansdo e relativ schwéiere Problem hunn. Meeschtens ass et och nach esou krass, datt schonn en Urteel gefall, getraff ginn ass an datt se, datt all d'Instanzen duerchgelaf gi sinn an da komme se bei eis, wou mir u sech net méi vill kënne maachen, op jidde Fall schwéier ass, fir konkret ze hëllefen, well wann d'Justiz souguer eng Décisioun getraff huet, déi mir net kënnen a Fro stellen, och wa mer mengen, datt d'Décisioun vläicht falsch war, mee dat ass egal, well d'Gesetzer net gutt sinn. Bon, an dat ass immens frustrant an et deet och wéi, wann een net kann eppes maachen. Mä heiansdo versiche mer trotzdeem eppes ze maachen, andeems een en Tipps gëtt, andeems ee Verbindunge schaaft mat Leit. An elo fänkt et och un, wat de Logement ugeet, Leit, déi wierklech erausgepucht ginn, eeler Fraen, déi erausgepucht ginn aus hirem Logement, well de Propriétaire alles wëll renovéieren, an déi awer a Panik sinn, well se net méi wëssen, wou se sollen, wou se hause kënnen, zemools an engem héijen Alter mat enger ganz klenger Rent ass et immens komplizéiert, ass méi wéi traumatiséierend, an dann awer och méi jonk Fraen, also zur Zäit, ech sou lo net, ech soe keng Nimm, mee mir sinn och kontaktéiert gi vun enger éischter jonker alengerzéiender Mamm, déi och e Gesondheetsproblem huet an dofir net schaffe kann an dofir an dofir an eng Invalidenpensioun kritt an an enger Sozialwunneng vun enger Gemeng ass an fir 5 Joer war de Bail an dee Bail ass net erneiert ginn, obwuel déi Fra an der totaler Incapacitéit ass fir eng Wunneng ze fannen um normale Marché. An dat ass och beluet ginn. Mir hunn den Dossier krut, deen ass riseg a si krut ni eng Äntwert. Enfin, et ass e Rateschwanz vu Problemer. An dat Schlëmmst ass, dës Kéier kënnt et u sech, dass eng Décisioun vun engem Schäfferot, fir dat ze maachen, an bon, do hu mir versicht dann eeben och Kontakt opzehuele mat deem Schäfferot a mir kruten eng ganz domm Äntwert, muss ech awer soen. Mir kruten einfach gesot, ob mer net wéissten, datt Lëtzebuerg en État de droit wier an datt d'Justiz gesprach hätt an datt déi Evictioun rechtens wier. Dat war net eis Fro. Eis Fro war fir ze wëssen, firwat. Déi Madamm krut ni eng Äntwert. Kënne mer vläit keng Léisung fannen? Mir wëlle just wëssen, ech sinn Deputéierten, ech wëll just wëssen, firwat Dir als Schäfferot déi Decisioun getraff hutt. An da kënne mer weider kucken. Esou eng domm Äntwert, bon. Mir wäerte weider kucken. Also mir bleiwen nach e bëssen um Ball, mir kucken nach, wat mer do kënne maachen. Dofir, dat soen ech och elo, vläit kucke Leit no a si hunn e Problem a si hu vläit schonn, eis kontaktéiert oder aner Deputéierte kontaktéiert. Si däerfen eis kontaktéieren, natierlech, si sollen dat och maachen. Mir sinn dofir do. Et muss en och wëssen, datt mir kleng Ekippen hunn an datt et net ëmmer evident ass. Wa mer net näischt kënnen ënnerhuelen, dann ass et wierklech, well et, well mer näischt kënnen ënnerhuelen. Mee et däerf een awer och trotzdeem net zécken, well och wann een heiansdo net kann als Deputéierten eppes Direkt fir déi Persoun, déi betraff Persoun kann ënnerhuelen, kann een duerno awer Initiativen huele fir Gesetzer, Reglementer kënnen ze änneren oder eng Diskussioun wéinstens an d'Ëffentlechkeet ze starten, fir datt wéinstens och weiderhin aner Leit net dovunner betraff ginn. Jo, also duerfir den Appell, Mär kënne keng Wonner bewierken, wann een eis kontaktéiert, mee mär kënnen awer Sujeten politiséieren. Et hëlleft eis och, mengen ech, fir Saache besser ze verstoen, och Funktionnementer vu Verwaltunge besser ze verstoen a fir och déi real Problemer vun de Leit wierklech och op engem politeschen Niveau kënnen unzegoen. Een anere ganz grouse Sujet, dat war och an der Educatioun, huet de Educatiounsminister Meisch betraff, eng Diskussioun, déi ganz breet an der Gesellschaft gefouert ginn ass ronderëm d'Alphabetiséierung op Franséisch. An ech kann dat jo emol einfach esou soen, ech mengen, do ass eng exzellent Interventioun an der Chamber zu deem Sujet gemeet, e Sujet, deen effektiv polariséiert huet, mee op eng bestëmmten Aart a Weis. op eng bestëmmten Aart a Weis polariséiert huet. Et ass en interessante Sujet. Et ass, et geet jo drëms, datt an der Primärschoul d'Méiglechkeet besteet, entweder op Franséisch oder op Däitsch alphabetiséiert ze ginn, wat och interessant ass, duerno déi Sprooch, déi een net als éischt Sprooch geholl huet, zum Beispill een, dee gesot huet, ech wëll op Franséisch alphabetiséiert ginn, spéiderhi Kann en méi däitsch maachen an emgedréint sou. Also et ass schon, ech wollt dat ëmmer soen, well et ass ëmmer e bëssen interessant. Et ass lo net, datt mir och soen, dat ass déi genialste Léisung. Mir haten eng Diskussioun och intern. Mir hunn decidéiert, d'national Coordinatioun huet souguer à l'unanimité gesot, mir stëmmen dofir. Mir hu jo och vill Leit, déi am Fondamental schaffen. Duerno, mir sinn eis och bewosst, Dat wäert eng aner Diskussioun sinn. Dat muss een awer och soen, datt Leit, déi am Fondamental schaffen, Aarbechtskonditiounen hunn, déi net méi akzeptabel sinn, an datt fir vill Enseignanten déi nei Reform erëm eng Kéier esou wéi eng Drëps am iwwerlafene Faass do duergestallt huet. Ok. An dat ass alles ze verstoen a mir mussen doriwwer diskutéieren. Allerdéngs ware mir der Meenung, datt iergendeng Kéier muss eppes geschéien an datt et net ka sinn, datt duerch u sech Déi Zwangsalphabetiséierung op Däitsch, déi mer bis elo hunn, well dat ass jo d'Realitéit, datt dat awer immens vill schoulesch Carrièren awer staark lädéiert huet, staark gestéiert huet. Et ass net just dat, mee dat och fir vill Leit, zemools Leit, déi eeben aus engem net germanophone Raum, Sproocheraum vun doheem kommen a vläicht och net super privilegiéiert si vun doheem. An bon, Jo, du hues gesot, mir hunn, ech hunn dann eng Ried gehalen, wéi mer dat ëmmer maachen mat de Rieden, ass en Ausschnëtt gemaach ginn op de soziale Reseauen. An dat ass interessant, soziologesch gesinn, enfin soziologesch, d'Reaktioun vun de Leit. A wann een zemools vergläicht, mir hunn et op Facebook gepost zum Beispill an op Instagram gepost, a mir wësse jo, datt D'Leit, déi op Facebook sinn, an d'Leit, déi op Instagram sinn, do ginn et Ënnerscheeder. Instagram ass méi jonk, ass manner Stacklëtzebuerger, Facebook méi manner jonk a méi Stacklëtzebuerger, fir dat mol esou ze soen. An d'Reaktiounen also ware ganz interessant. Leit, déi net direkt betraff sinn, dat heescht Leit, déi net Immigrantekanner sinn aus dem romanophone Raum, hunn éischter reagiert, Ma nee, d'Alphabetiséierung, d'Méiglechkeet fir op Franséisch ze alphabetiséieren, dat ass keng gutt Saach. Dat huet jo bis elo gutt geklappt. Jo, et huet gutt geklappt fir dech. Et ginn natierlech Leit, Ausnamen, dat gëtt et ëmmer. Leit, déi aus der italieenescher oder portugiesescher Immigratioun kommen an déi soten, et huet fir mech geklappt. Tant mieux, dat gëtt et ëmmer, mä l'exception confirme la règle. Also et soll een net aus sengem eegene Fall eng Generalitéit maachen. Wat interessant ass, dass duerno op Instagram, ech mengen do sinn 3.700 Leit, déi dat geliked hunn, dat ass immens vill, ech weess net wéi vill bal 200 Kommentarer oder 150 Kommentarer esou an do mierkt een, immens vill Leit hunn eis hu gesot, dach dat ass eng gutt Saach, déi Alphabetisierung op Franséisch. An et brauch ee just ze kucken, d'Nimm, d'Profiler, et kann ee gesinn, dat si ganz zu 80 Prozent, 90 Prozent jonk Leit, déi aus der Immigratioun stamen, der éischter romanofoner Immigratioun stamen, an déi déi Erfahrung gemaach hunn an déi soten, dach, dat ass richteg, déi Reform. Dat ass immens interessant ze gesinn, déi Betraffen hunn dat gutt fonnt an déi net Betraffen, net direkt Betraffen, déi sinn dogéint. Dat seet esou villes aus. Wat ech ëmmer schued fannen. Mee wéi gesot, dat ass net d'Léisung fir all Problemer an der Schoul. Wat ech ëmmer schued fannen, dat ass, wa Leit, déi aus engem ekonomesch an intellektuelle privilegiéierte Milieu kommen an dono soen, deen dote System huet fir mech funktionéiert, an net capabel sinn, well si missten u sech capabel sinn, fir ze analyséieren, fir ze soen, dass net well et fir mech funktionéiert huet, datt et fir jidderee funktionéiert. A well, wann s de awer eng riseg Kohort vu Jonker hues, eng super Majoritéit vu Jonker hues aus der Immigratioun, déi ënnert dem aktuelle System gelidden hunn, Schoulsystem gelidden hunn, wann s de mengs, datt de System awer trotzdeem gutt ass, deng Schlussfolgerung kann nëmme sinn, datt déi Leit u sech intellektuell net op der Héicht wieren, an dat ass jo net de Fall, soss si mer am Rassismus quasiment. Nee, et ass just, datt et materiell Ëmstänn ginn, déi deene Leit et net erlaabt huet, an engem schoulesche System sech z'emancipéieren, dee just fir eng Minoritéit vu Leit, also éischter germanophon, awer net nëmmen, och. besser Mëttelschichten a Bourgeoisie gemaach ginn ass an et ass endlech e bëssen dru gefréckelt ginn. Et misst ee vill méi wäit goen. Dofir wäerte mir sech, wa mir den Educatiounsministère hunn, absolutt an zwee, dräi Joer, Voilà, dat war elo e klenge spronghafte Galopp duerch dat, wat mer och vläicht e bëssen op de Couloiren an der Chamber, Erlieft hunn. Wéi gesot, eis Virsaz fir d'neit Joer bleift bestoen. Mer hunn kucken, de Podcast erëm méi reegelméisseg ze maachen, vläit och dann erëm mat eise berühmte Sponsoringsmomenter. Och dat däerf net vergiess ginn, och net am neie Joer. Genau, dann hoffe mer Iech e bësse méi oft ze gesinn, mee dat hänkt jo vun eis of. All Woch wäert et net sinn, mee ganz reegelméisseg.